Ta akpa evelia ƒe nu yi medi be maƒo nu tso yae nye be eduyame ƒe vɔvɔ̃ yi le eme. Eduyame ƒe vɔvɔ̃ yi le eme. Vɔvɔ̃ le duɔ me eya nyemakɔ ble o nyateƒe vɔvɔ̃ le duɔ me. Eya nye be ne enye nyɔnu ya edi be yeava nɔ duyame aƒea yi me le sese wova le flawa tso egbe fi ɖe gbe. Ya wòwɔe be aƒea le didi le mɔ dzi ta mikɔ kem alo mitsɔe kem. Nyɔnu, ne enye nyɔnu etso le aƒe tugbedzevi edi be yeava dua me ne eganye nyagã tsɛ, ele risky. Ne wòmekpɔ ame yi alé afia mɔnu nyuie wɔe o, egɔme nye be nuwo le dzɔdzɔ le du ya me yia ƒo wo ta. Gbãtɔ ya nye be ne ebe yeazɔ mɔ enye nyɔnu ɖe, bia be nu ka wòle be nàwɔ, ame ka wòdze be nàkpɔ, ame ka alé asi wò akɔ va du ya me. Ne èbu ewofɔfɔ esese, gbã. Ne èbu ya wònye be wòvastɛ le ŋuwɔe ya èbu, ewò fɔfɔ asesẽ. Ne wònye be wofɔ wòe kura tsɛ la, efia be wòava to efu ɖe me hafi nàyi aƒe. Woakɔ wò kɔ de yameŋu me kɔ yi ɖe aƒe. Ta gbã. Magblɔ be, Wò visa, ne ebe yeaxɔ visa kɔ va fii, xɔ ɣleti eve kɔ kple etɔ̃ kɔ yi. Mègaxɔ ɣleti ɖeka o. Evelia, na amea nenya nenye ame nyanya na wɔe. Mekɔ video ɖe kɔ de va yi be, Amewo bu vevietɔ nyɔnuwo ko ya le bubu, menye nyemagblɔ be du ya me ya le bubu le o. Enui me se kple to enui me kpɔ kple nyɔ ŋku eya ƒe adaŋu na me le wɔ nyɔ nu eŋe nyɔ nu. Be a nyɔ be na to ame nyanya ƒe asi me aƒe na do edu ya me. Mía tɔ ɖe wɔ yiwo tso mía Afrika gbedzi le du ya me va. Nu yi wole wɔwɔ nye be, ne eva nyɛ be tsatsa ƒe ne va ɖe, ekema agbea ti kɔ na wɛ. Vɔ no nye be eva duya me kɔmpaniwo kɔ kɔ va wa kɔ kɔe ɖe kɔmpaniwo xɔ me ekpa. Ʋɔnu ŋutɔ gbe o yi se be dzɔgbenyɔ le duya me, yava duya me yava wɔ avue nye nyɔnuvi ao. Ese. Ate ŋu akpɔe ba vɔ ne kɔ va yi to mía tɔ mawo dzi ɖe agbea ti kɔ na me. Womekɔ le fefe le duya me o. Ya evelia, kpovitɔwo mete ŋu le wo lé o. Mɛ ɖewo mate ŋu alé wo, womenya be wole kura tsɛ o. Ŋ, akpa ma ya mele nu ƒo na wòe tso. Mègakɔ fewo loo, mègava du ya me ko nàtso ko be yeva du ya me koe va o. Ne ge ɖe ame ɖewo xɔ me, ame ɖewo yɔ be o, e, klina dɔ le fi nam, va wɔe nam lekplelekple, wòayi zitɔ zi nɔe. Ne wònye be woxɔ wo fon le asiwɔe. Yae le overstay me. Etsia me woxɔ me da ɖe. Megatu be eyi nu vɔe ɖe sia ɖe ke nate ŋu abui bui. Edoa me safety ya ele veve ɖe ele safe. Nye me zɔ za 24/7 nye me vɔ be ame ɖe ava xɔ fun le asi nye ao eya ya nye me se le fi kpɔ o. Vɔ ne wo ŋutɔ yi ɖe internet dzi yi ɖe YouTube akpɔe be Wole amewo wu le du ya me. Wole wole ba vɔ nye medi be ma wɔ dzɔ ɖe tugbe kpo ye ɖe dzi na mi eve ya wo. Ya ta mele advice ya na wɔ. Me be mega tso le aƒe ko na va du ya me wa wo. Enu yo ne le sese le aƒe ya me fa kpa si akpa kule ate wa kpo le fi. Ta nɔ ŋute. Evelia. edɔwo kɔ le ame flum be dɔle dɔle nyateƒe eɖe woate ŋu akpɔ edɔ le eyi mele nu ƒo kpli wò fifi laa kɔl ko mawɔ ame ame ame atɔ aɖewo mi ate ŋu ayi ɖe dɔ me. Edɔ ya mi ame aɖewo mi le dɔ edu ya me edɔ ya o ne be yeawɔ dɔ dede ya o akpɔ dɔ awɔ vɔ. wò nu dedie nɔnɔ. Eya ta menɔ nu ƒom. Evelia, wòate ŋu ava do dɔa me akpɔ dɔa wɔ, eya ta menɔ gbɔgblɔm be visa nenye ɣleti eve tɔ ema tetea ele veve ɖe. Advice ya mele wòna tso mɔzɔzɔ ŋu. Womakpa gblɔe na wò lo. Ame ɖewo dzo le aƒe ƒometɔwo be wole agbe vɔ womele wo kpɔ o ɖe. Mi ame ɖewo mikɔ miaƒe ŋkume kɔ le vava kura tse ta wa ne ne mele gbɔgbɔ kura tse yi wo ele miaƒe ŋkume kpɔ ele miaƒe miaƒe nuƒoƒo se ne mele gbɔgbɔ kura tse mi o lo vɔ ame ɖewo ya ɖe wobu ŋlɔa nɔmba kpla ma nye be wole agbea me ame ɖewo tse va fi wova di dɔ di dɔ di dɔ ɖo kpo nyemable o flawa yawo ne le kpɔkpɔ yom megbe le fi ame ɖewo va nɔ eme mlɔ. nyateƒe gblɔm mele na wò. Ame ɖewo vɛ va nɔ flawa ya me mlɔ. Meke ɖe wo dzi, mekpɔ wo. Nyateƒe gblɔm mele na wò. Ale wodzɔ hafi wova tsi flawa me mlɔ la wɔ ɖe nyemenya wo. Nyemate ŋu aƒo nu tso eŋu o. Vɔ nyateƒe gblɔm mele na wò. Edu ya me mebe ne be yeavea ɖee, ele easy be nàva. Vɔ nyateƒe ɖeka ya nye ma gblɔ mele na wɛ. Aha. Ne nya ame ne nya be ame ya ne me to asi dzi akpe ɖe ŋunye la fine. Fine. Ne ame ɖewo ne mi kpa le dɔme efia mi va nɔ aha ezã to kpɔ

Eƒe woame adre ame ɖeke mabia mo. Egɔme nye be ale ne kɔ ɖokuiwo le zɔzɔ le doɔ me ɖe. Eye ana ame ɖe ava bia be ID card ɖe. Ele me se na ma. Ale ne kɔ ɖokui kpɔ. Me ye me ye be nye me da nye me da se dzi olo me da se dzi. Me da se dzi me le fifi la fine wo le wunye. Vɔ me le gbɔgblɔ na wɔ be ɖe. Me yie police station va yi negotiate nye kpli wo mi va yi ƒoɔ nu. Me ma za negotiation vɔ me yi negotiation wo nye kpli wo mi va yi ƒoɔ nu mi va yi ɖoɔ dze. Ame ɖewo to bia se be menya be police station me mele ɖa me. Ebe menya ɖe nye me bu nye me bu o ɖe ao.

Ame yi nya mɔ ɖe ne bia se be leke mɔ le ɖe ame afia wɛ. Ya ta mele mɔ dzi va. Mhm. Ne kpɔ be mele mele enua me ve za, nyewo fon le nye rekɔd aƒe nyewo kamera tse le nye rekɔd. Ta ne kpɔe be mele ŋkua me tsa ko na kpɔe be mele emɔ ame ve za. Ya ta wa be mele ŋkua me tsa sigbe. Mínya ale míkpɔ amewo ƒe ŋkume le mɔ dzi ya mínya ale wokpɔ ame bubu tsɛ. Aha, ya ne nye medi be makpɔ tsɛ mate ŋu akɔ ta kɔ da ɖe gakpa bubu. Rekɔdiɛ ya kɔe ma. Wo tsɛ ne le aƒe fifi la me me me eya mi le nuwo kpɔ tiktok va wɔ be fifi la amewo le content wo create with thousands of followers millions of followers ta ya. Eh, ema dzideƒo ya me nɔna na amewe. be ne if you have the capacity you can face the camera face the camera and do something very nice akpe ɖe mía ŋu anyway nɔvi lɔlɔ me bia dagbe na ame sia ame nyɔnuwe me be ŋusẽ mele mia si o ne va du ya me edɔ ta ne va lebe na dɔ ne va tsa vi ɖe nu menya o ko atsa vɔ wobe eh, aʋe ɖeka me nɔnɔ ɖe ku ye vɔ mi ame ɖewo mi le aʋe ɖeka me kpo Ekua ne le mi le fi ma. Egɔme nye be wobe da si tsana ɖi kple kpoe ɖia eɖo ago. Woanɔ tsatsa dzi wòava ge ɖe gamɔ me. Etsawo enɔ teƒe ɖeka o gamɔ ya wotre vɔ ame ya kpe ɖe eŋu wɔ nado le eme kple ame ya ana wòadaŋu be mava ge ɖe eme o. Eya nye nua. Mebia dagbe na ame. Míanɔ kame nɔ mí lɔlɔ̃woe.